Bore da pawb! Da ni ar yr ffordd lawr i Gaerdydd i wylio Caerdydd yn erbyn Lincoln City yn y uh, League, League One. Dwi'n mynd lawr efo dau. Um, a da ni ar y ffordd lawr i Aberdar. Uh, mae dau yn reiddiol o Aberdar. A da ni'n mynd, da ni mynd lawr yna, parcio car yn Aberdar a o fanna ar y tren syth i Ninian Park. Unwaith o'n i'n cyrraedd Ninian Park, heddiw, da ni yn... Uh, be da ni yn dau? Y Legends, Legends Lounge. Lounge. Legends Lounge da ni heddiw. Lolfa y Legends.
Lolfa y Legends. So, yn y Legends Lounge, da ni'n cael cyrraedd dau a hanner awr cyn kick-off. So gwch chi gael bach o content o'n o fanna, gwn i weld beth sy'n digwydd, gwn i weld pwy sy'n fewn yna. Ie, um, yeah, edrych ymlaen, dwi'n... Oh, dwi'n really gwybod beth nawn ni heddiw. Da ni yn... Be da ni ar y dau? 71 points? Dwi'n meddwl. Oi, Caerdydd. Caerdydd ar 71 points?
Caerdydd ar 72. 72, a Lincoln ar 70. link yna 71 so ond wedyn mae'r trydydd dan ni 11 pwynt 11 pwynt o flaen y lleill so mae'n un o heina dwi'n os da ni'n colli dim diwedd y byd os da ni'n curo dylswn ni ennill y gyngrair so gawn ni weld sut mae pethau'n mynd dwi'n meddwl 2 on Caerdydd heddiw beth ti'n meddwl Dai? Uh, i ddim i Gaerdydd. I ni ddim i Gaerdydd.
Gawn ni weld fel mae. Ond da ni wedi gadael Bala bore yma am chwarter i chwech. Nawn ni gyrraedd Aberdâr just cyn naw a cyrraedd Caerdydd tua deg o gloch. So rwy'n weld chi'n Caerdydd a come on the Bluebirds! Reit, da ni wedi cyrraedd Y Cardiff City Stadium a da ni o flaen yma wan, o flaen yr, uh, y statue Fercina. A mae wel, mae dal yn gynnar yma ar y funud, rhyw deg o gloch ydy, gan bod ni'n yr lounge yma heddiw. Da ni'n cael mynd fewn am deg o gloch, so yn agosach at yr amser, half past 12, mae'r cic gyntaf, so mi wnawn ni weld be fydd yn digwydd adeg yna. Ond ar hyn o bryd mae nhw dawel yma, ond mi fydd yna dipyn fwy yn cyrraedd erbyn hynna. Mae yna 25,000 o ticedi wedi cael ei werthu hyd yn hyn. Mae hynna feddwl, mae siŵr fydd yna at least 26 swn i feddwl efo pobl yn troi fyny ar y diwrnod a Ie, pawb yn troi fyny, so gawn ni weld beth sy'n digwydd. Reit, rydyn ni wedi cyrraedd y Morgan's Concert Lounge yn Gaerdydd, ac i ddweud y gwir, mae'n absolutely brilliant o'r yma. Dwi, tro cyntaf i fod yn y lounge, um, well, Morgan's Concert Lounge anyway, a mae yna le i ryw 50 o bobl, um, ac i ddweud y gwir, mae yna rhyw 20 yma'n barod, mae'n chydig wedi deg, ac mewn rhyw hanner awr fydd 'na dipyn fwy yma, fydd 'na awy- awyrgylch bach da yma, ac mae 'na ma' 'na lle i chwarae uh, Cardiff against Swansea um, table football. Mae 'na Playstations automatically set i Caerdydd yn erbyn Swansea, so gawn ni weld pwy ddeith yn fuddugol efo hwnna pan mae chwarae fo dail wedyn. Ond mae 'na

Wel, dwi'n meddwl mae hynna'n dweud digon i beth ydych chi angen gwybod. Ath Royal Hanner ddim i Gaerdydd a gollon ni dau i ddim. Ond da ni nôl yn y lolfa yn y lounge Caerdydd rwan ac um, yeah, collon ni 2-0 fel mae o'n dangos ar, yr, um, ar y teledu fa yma. Fel dwi'n dweud, edrych i cyn y gêm, os da ni'n colli, dyna'n diwedd y byd. Oherwydd da ni dal, dwi'n meddwl, heb edrych ar y tabl a dim o sgoriau heddiw, Yym dwi'n meddwl da ni dal hefo deg o bwyntiau at least so os os 'di hynna dal y sefyllfa heb heb gweld unrhyw tabl eto dwi dwi'n ôl Leo a hapus bod ni dal deg pwynt. Awn ni dal fyny efo de- ew- dal fyny'n ail so even efo deg pwynt gawn ni digon O o o le rownd thŷ ni a a trw'r ddwy safle so dw i'n definitely ddim isio mynd fewn i i'r play-off places 'ma, dwi isio dal put the pressure on a cadw i fynd fyny cyntaf neu ail. Gallwn ni dal mynd fyny yn gyntaf os mae hein yn slipio fyny gemau nesa, 'dan ni ti'm yn gwbod. Yym ond ie, felly mae So, da ni'n mynd fewn i Gaerdydd, fewn i Gaerdydd i dathlu diwrnod da. Da ni'n mynd dathlu bod ni'n ennill, ond da ni'n dathlu diwrnod da, so felly mae.